Быраатым Петя, балтым Катя, дорооболоруҥ. Сэриигэ хайдах сылдьаҕын диэн суруйбут суруккутун өссө ый анараа өттүгэр туппутум утары көрсөн олорон кэпсэтэрбит эбитэ буоллар көхсүбүн этитэн баран дьэ маннык диэм этэ онтон эһиги билигин ырааххыт Онон икки эрэ точка туруорар кыахтаахпын. Дьэ маннык. Биһиги билигин Байкал кытытыгар байыанна үөрэххэ сылдьабыт. Биһиги лааҕырбытыттан чугас холкуос баар. Холкуос эр дьоно, уолаттара бары фроҥҥа барбыттар. Аҥардас дьахталлары, оҕолору кытта кырдьаҕастар эрэ хаалбыттар. Күһүн буолан от мас хагдарыйан бүттэ. Онтон холкуос бурдуга улахан аҥара хомулла илик Инньэ гынан биһи холкуоска көмөлөһөн үлэлээппит түөрт хонно. Бу бүгүн үлэттэн төннөн иһэбит. Холкуос үс тонналаах грузовой массыынатыгар аарааҥҥа диэри олорустубут. Биһигини кытта кыргыттар бааллар. Ырыа-тойук, күлсүү-салсыы. Маннык айаҥҥа сир ырааҕа биллибэт. Биһигини салайан үлэлэппит лейтенант Маруся диэн бригадир кыыска массыына лэҥсиэтэ бэт. Түһэн хаалын, мин эйигин өйөөн иһиим диир. Уонна өссө тугар хаҥарар даҕаны маннык айаҥҥа киһи, атын киһи саҥарбытын сатаан истибэт. Мин Лейтенант Любатаны уруккаттан билэр этим. Кини снайпердар взводтарын командира. Онно биһи хаста сахаларбыт бааллар үһү. Үчүгэйдик ыталларын, хайгыылларын истэ-истэбин. Мин хайдах эрэ ымсыыра саныыбын. Мин снайперскай взводка түбэспэххэбин, билигин бу Стрелковой взводка барбын. Көмүс күһүн. Билигин Саха сиригэр кус-хаас үөрдээн дойдуларыгар төннөөрү бэлэмнэнэн эрдэхтэрэ. Урукку буоллар бултуур-алтыыр кэм. Биһигини кытта массыынаҕа барта кыргыттар диэбитим, кинилэр быыстарыгар биир оҕонньор баар эбит. Биһиэхэ тэлиэгэннэн түүтэх таһааччы оҕонньор. Икки уостаах саатын өрө туппут. Оҕолору батыһан ыллыы иһэр. Окси, саата үчүгэйиэн. Оҕонньортон сааҥ табара хайдаҕый диэн ыйыттым. Оҕонньор хайдах ытаргыттан диэтэ. Уонна табаҕын уматтаары сиэбин хаһынна. Мин кырдьаҕас табаккын оҥостуохха дылы сааҕын кыратык тута түһэбин дуо диэтим. Тут диэтэ оҕонньор. Табаарыс лейтенант, кырдьаҕас, табаҕын оҥостор дылы саатын тутабын дуо диэн ыйыттым. Лейтенант тут диэтэ, ол эрэн көр, иитиитэ суох дуо диэтэ. Иитиилээх диир оҕонньор. Бачча киһи киһини дэҥниэ буоллаҕай, тоойуом, сааны өрө тутан истиир. Икки уостаах саа барахсан, дьиэбэр маннык сэгэттэйим хаалбыта. Иннибитигэр үрэх көһүннэ, сыыр түһүүтүгэр массыынабыт бытаарда. Маннык сааннан мин дойдубар үстүү-түөртүү хааһы биирдэ тэптэрэрим. Көтөн иһэр куһу төбөтүн хампытарым, Арай инним диэки көрө түспүтүм, үрэхтэн биир куоҕас утары көтөн чолоһуйан иһэр эбит. Көтөр, кырыыбалыы ааһан истэҕинэ, эбэтэр төбөҥ үрдүнэн кэлбитин кэнниттэн кэнниттэн ытыллыахтааҕын билэбин. Ол эрэн бу массыынаҕа оннук табыллыбат, икки өттүбүттэн ыга олорон иһэллэр. Ыллым даҕаны, куоҕаһы туһаайан баран, Ыттым. Өлүү болдьохтоох, өс тоҕоостоох диэбиккэ дылы, куоҕас умса хойуостанна, массыына аттыгар баран түстэ. Саам быыһа лейтенант санныгар иилинэ бырахпыт плащ плааккатыгар түһэн сиэн эрдэҕинэ, били кини аттыгар олорор биригэдьиир кыыс умуруорда. Лейтенант «Сааны биэр!» сааны биэр диэтэ уонна киһи кыыһырдаҕына көрөр хараҕынан миигин көрдө оо бу кыраҕатын бу куоҕас эмиһин диэн куоҕаһы ылбыт били саала оҕонньор саҥарда мин сааҕын ыл диэн имнэнэрбин истибэт онтон лейтенант Куоппарга бардыбыт диэн хамаанда биэрдэ. Сотору холкуостаахтар ааһа бара турдулар. Биһиги бэйэбит суолбутугар суолбутунан бараары устройга турдубут. Листинан эмискэ всемирна хамаанда биэрдэ. Уонна саллаат чээрин устуруойтан таҕыс диэтэ. Үс хардыыны таҕыстым. Устрой диэк кэргийдим. Лейтенант байы эсчээрин көҥүлэ суох сааны эспитин иһин биир нэрээт биэрэбин диэтэ. Казармаҕа кэлэн бараммын нэрээппэр бу түүн штабы сууйабын дуу, куукунаҕа хортуоппуй хастыырым дуу диэн таһайа сатаатым. Суох, бу түүн тугу да гымматым, үчүгэй баай тугутуйан хааллым. Түһээммин өссө биир куоҕаһа өлөрдүм, үс фашиһа өлөрдүм. Сарсыарда строевой занятия сылдьабыт. Хантан эрэ биир саллаат кэлэн биһи лейтенаммытыгар тугу эрэ эттэ, Тыала бэт буолан, кыайан истибэтим. Лейтенант миигин ыҥыран ылла уонна бу саллааты батыс диэтэ. Дьэ, билин эрээппин толоро барар буоллаҕым дуу дии санаатым. Баран иһэн аргыспыттан ыйытабын, ханна бардыбыт диибин. Лейтенант Любадаҕа диэтэ. Эй, ол иһин даҕаны сэрэйбит сэрэх. Лейтенант Любадаҕа тиийэммин, байыас чаарын кэллим диэн дакылааттаатым. Лейтенант биир старшай сержант ыҥыран ылла уонна занятияны салгыы ыыт диэтэ. Миигин батыс диэтэ уонна бу бинтиэпкэни ыл диэтэ. Икки боллох икки ардыгар сытар дэхси сир устун баран иһэбит. Лейтенант тугу да саҥарбат. Бэҕэһээ кыыһырбыта Ааһа илик буоллаҕа дуу, саҥата суох бүк туттан лейтенаны батыһан иһэбин. Лейтенант тохтообутугар көрө түспүтүм, сыал ытар сиргэ кэлбитэ эппит. Сыт уонна ол фашиһы ыт диэтэ. Биир ботуруон диэн. Бирикээһи толороору сыттым. Үс сүүс миэтирэҕэ харааран көстөр фашист фигуратын кыҥаан сытабын. Тугар ытабын, товарищ лейтенант диэтим. Лейтенант, фашист тугугар кэбэҕэстик өлүөй диэтэ. Толкуйдуу түһэн бараммын, ыттым. Сыалга лейтенант минин ибэртийдэ, сыалы көхсүнэн бүөлээн олорон ыйытар. Тугар ыппыккыный? Сүүһүгэр табаарыс лейтенант. Сыыһан кэбистэҕим дуу дии санаатым. Лейтенант көнөн турбутугар көрбүтүм, фашист сүүһүгэр булдьа суола чөҥөрүйэн көстөр эбит. Таппыппын диэн испэр үөрэ санаатым. Лейтенант көхсүн этиттэ, хааһын түрдэҥнэттэ уонна ытар сир диэки хаамта. Иччэ үчүгэйдик ыппытым кэнниттэн саатар мичик гыммата диэн хомойо санаатым. Төттөрү сыалытар сиргэ кэллибит. лейтенант сааны ылла сыала-сыыһа турбута буолаарай диэбиттии сааны ылан көрбөхтөөтө мин диэки көрдө эмиэ хааһан түрдэс гыннарда өссө биир ботуруону биэрдэ өссө фашист туһугар кэбирэхтик өлүөй диир сүрэҕэр табаарыс лейтенант диир өссө биир ботуруону биэрэн баран сүрэҕин ыт диир Кыҥаан сытаалан сүрэҕим туһа буолуо диэн бараммын тардан кэбистим. Тиийэн көрбүппүт, мин кыҥаабыт сирбэр түспүт. Лейтенант арыый үөһэннэн түспүт дуу диир. Мин ол фашист сүрэҕэ бөрөҕө дылы хабаҕын түгэҕэр түһэн хаалар буоллаҕа дуу, бөрө биллэр дьыала, олордор эрэ сүрэҕэ хабаҕын түгэҕэр түһэр диибин. Өссө даҕаны бөрө туһунан элбэҕи кэпсиэхпин төттөрү төннөн истибит. Лейтенант тугу да саҥарбат. Бэҕэһээ кыыһырбыта кэм даҕаны ааһа илик быһыылаах. Сотору старшай сержант салалтатынан занятиялыы сылдьар халлааттарга чугаһаатыбыт. Лейтенант эмискэ тохтоото. Уонна этэр, снайпер буолуоххун баҕараҕын дуо диир баҕарабын диэн ботугураат сөп билигин взводкар бар мин командованиены кытта кэпсэтиэм диэтэ үстэ түөртэ хардыылаан иһэн тохтоотум табаарыс лейтенант мин бэҕэһээҥҥи нэрээппин толоро иликпин ээ диэтим лейтенант бэҕэһээҥҥи нэрээти көтүрэбин диэн баран бара турда. Онтон ыла бу снайперскай взводка баарбын. Биэстэ эстэрбин тепкэни кытары доҕор атас буоларга киһилии кэпсэтэргэ үөрэнэбин.